Mabia niŋda maraaba n suhura mi kpaŋ maa maŋa ka ninyula kpanjɔɣu ŋɔ maa ka a shee zaŋ ti a mabiligu kam n yuli booni Mister president on social media like n video ŋɔ maa ka shee zaŋ ti a mabia kam platform gɔrim yɛltɔɣa ka ti dira gɔrim maa puuni ni ti wuhimi ti mabiligu Ti ni daa doli shɛm bee soya maa ni nyɛ shɛli. M pa shɛli ti yɛri soya maa ni nyɛ shɛm din chɛ ka a gba zaa niŋ haŋkali bee ka a gba baŋ soya din gɔri maa di galisiya. Ti ku yɛn pii pii ya di zaa laa hali din yɛn chɛ ka saha shɛli kam a gba yi ku kpe YouTube maa zuɣu n-ti ku bɔri a ni bɔri shɛli ŋɔ a yɛn nyɛlimi ka wumdi li. A yi bi bɔhinda Bee a bi wumda ti mabiligu tiktok nim maa yi zaa kpaŋmiya maa ka yi chaŋ youtube n ti follow yi ka like ka subscribe n zuŋɔ ti piligu. Beni yi ku niŋla saha la hali ka yi saha maa ti ku tooi kali di zuɣu bɔzuɣu ka n yɛn nihi shɛba yi niŋli saha zuŋɔ yi ni ni nyari information shɛŋa ŋɔ maa Tani n daa bi nya lala oo tani n ba ŋɔ ŋɔ tani n daa bi nya lala tani n ba ŋɔ information nyabu yaɣi n yɛla zuŋɔ ŋɔ nyin ni ku bɔri ni a nya binshɛɣu kam zaa ha through social media YouTube zuɣu ni whatsapp dahili barika ni group nim dahili barika nyama tini n tam maa hali ayira yi bɔra eh kama so no kpɛɣu m-mali gbaagi m-biri ŋɔ viɛnyɛliŋga zuŋɔ ŋɔ n-dɔɣiri kpam shɛba bɛ ni yɛli ma ni kani maa wee Mista President a ni tɔɣisiri Libya gɔrim yɛltɔɣa n-niŋ ma adalichi bini din gbaagi

ka o kana Libya laɣiri n-tam ma zaŋ kana ti pahi na zuŋɔ daliri shɛŋa din tahili lala dalirinim ŋɔ maa di puuni shɛtɔɣa ka ti yɛn tɔɣisi lala saha shɛli ni yɛra ŋɔ maa bini din gbaai lala 2006 zaŋ zaŋ kana maa ŋun kam be Libya ni ti dɔɣiri kpamba zaa ha ŋun dihi tam ni mɛ n-yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa di pa yɛlimaŋli din ŋɔ a di lani maa o ni tooi drop o comment ka ti nya ayira yɛn niŋ call so sani True Network daa malila Madar ka naan chɛ Libyana a ti nya so ka o yuusi Libyana di saha daa kuuni m-bala maa Madar maa mini Libyana ŋɔ maa yɛra beni a yɛn balindila bɛn niŋ ti a kuuninim maa so n-zaŋ a namba zaŋ ti o ka di nyɛ a suhuri ni o flash ma

Bɔnli tahili ka ti mabiligu pirigili ka Abiraabi saɣira n-zaŋdi tiri ni kadama Dagbana bi nya so ka o nyɛ bipuɣimbila ka kana saa n-niŋda din tahili ka a nya ka n ye n reenkooti maa so ni yɛn sɔhi shɛm please. shɛyɛn vidio ŋɔ like and comment n bɔri na shɛyi vidio maa luɣuli kam zuŋɔ ŋɔ kpuɣinli ni Tripoli Libya tingbani ni din gooi yiri on halli di na ti pahi saha shɛli ka ti nyɛ Dagban bipuɣimbila shɛba ka Dagbamba pam taagi zaaha. buɣi bɔri ya ŋɔ ka shɛba bɔri o shee. Lala tutorial ni ŋɔ maa ti ni ku diri fiila niŋ ŋɔ maa ti teei di zaaha mabiligu n-ti ma soli bɔganim bɛn be Italy, Europe bɛ shɛba bɛn niŋ opportunity n-chaŋ kantinsi bɛ ni ti ma opportunity ni n-yɛli lala yɛltɔɣili ŋɔ maa n-zaŋ zani n-ti salo zaaha ni simdi din viɛla di gari daŋ di social media mabiligu ŋɔ maa ti ku pahiri ma. ŋɔ ka zoora share and like and subscribe saa mira din mi zaaha yoli na a ti kubahi di laa fiila ŋɔ maa tingbani zaaha maagimi a nya dali shɛli din tahili ka ti mabirigu kabira bi saɣara n bi bɔri ni bi nya ka o so nya dagbana ka kana Libya bipuɣimbila ka n yɛra ŋɔ Amaa ti tam ma zaa ha, hali na di zuŋɔ ti mali bihi tira mali shɛba ka di ku ya ka lala ten years boy, eleven, twelve years ka ti booni o Smalli ka bɛ Bombino, Libya nima ka bɛ booni o n-nyɛ bia maa zuɣu ka bɛ booni bihi young age kamani age of thirteen, fourteen bɛ zaa ha yes ti nya ba Libya tiŋgbani ni. Ba bolli tahili ka ti daa nyari Nigeria bipuɣinsi, kambɔnsi, Mali ni binyɛhiri ni ŋɔ maa. ka bi nyari ti ti Northerners din ŋun polo. N suhiri gaafara n yɛn yɛla yɛtɔɣa shɛli a kana ni jɛri Atakuleta Park ti malila ti five Northern Irish ŋɔ bali shɛli n bɛ n boli bi yuli ka di nyɛla bi bɛlimi a nimaani n tumdi gɔbili tuma. ti ku kpuɣinli gobili tuma ka bi bɛ nimaani n tumda yes di biɛni kamani ti ni ku mi yiŋa ka a nya ka paɣaba ka bi ku biɛni n tumdi pagurisigu tuma la yes najeriya nima ka bi kana ti bini tumdi pagurisigu tuma maa iin ti ku mali faif ni ɔdɔna jiri ŋɔ maa bali shɛba ka di nyɛ bi gba ku biɛla nimaani ka di nyɛ bɔɣa bi tumda. Bɛ niŋmi ka bɛ kɔhirila bindira la, amaa pagɔrisigu tuma ka bɛ tumda. Bɛn yaa nyɛla Niger maa, bɛ bi bɔri ni bɛ kana Libya. Di zuɣu Bɔnle Tahali, ti question zuŋɔ maa nyɛla, Bɔnle Tahali ka Braige ni Dagbana bee bɛ nyɛ so ka o nyɛ Dagbana? Ka bɛ suhu yiɣisi. Dagbani bi beni, ni Northerners, bɛ be Libya. paɣaba pirigili bi bɛ Libya. Daliri maa daa nyɛmi din tam maa kamani ti ni pun yɛli shɛm. Soli maa zuɣu hallakanim daa beni ka niriba diri wahala ka niriba kpira din saha maa amaa pumpɔŋɔ di lan ka ka din saha maa. Din tam maa, pumpɔŋɔ hal loorinim bɛn chani soli maa zuɣu maa, dɛzɛt maa zuɣu maa, bɛ malila technology. eh, loori ni niŋ pɔncha binshɛɣu o ni ku yɛn zaŋ zaŋ kana ti ku zaŋ kpɛni kpɛŋɔ n-gbaai piri o taayis maa pumpɔŋɔ dinim maa zaa be amaa laa tam maa loori ni daa saɣim din niŋ dangerous pam din tam maa a daa yɛn nya ka nir yɛn yiɣisi hali ni o ti kpɛni Libya dentecular chira yuuni yuma pɔi ka yi ti naan wum o damli. Amaa zuŋɔ ŋɔ yi ni niŋ saha nir ni tooi zani bakɔi bakɔinima ayi goli n-chana hal Italy. Niriba yiɣisi Ghana n-kana ka di nyɛla ŋun bi kanna Libya o ku kamna ni o liɣiri n-kana nti gari di beni. Di mi beni maa, di bi ʒimi kaman a ni chɛri loori saha shɛlikam o kalkulata saha maa saha din sani ka lahi chɛ ni n niŋ ŋɔ maa ka di tooi beni. Din nyɛ shɛm m-bala maa. Bart, Di yɛtɔɣa ti ni yɛn tɔɣisi shɛm nyɛla daliri din tahili ka bipuɣinsi kabiri a jɛba. Soli maa ni yɛlimaŋli din tam maa, Nijɛrinim ŋɔ, Bɛ ku nya ni jɛri bipuɣinsi ŋɔ. Bɛ na ku yɛn zalila nimaani gbahi ya bɛ zaŋ a ti paai luɣ shɛli polo ka yi zani ka bɛ kpuɣi ba n-chaŋ ti ku niŋ ba zina viɛnyɛliŋga. Ɛɛn domi bɛ ni dii bi nyari li bɛ ya maa polo. Di daa beni ŋun chihi ma o ni tooi drop o comment. Di daa lan beni. ka di nyɛla ninvuɣu so ŋun mali bipuɣunsi ŋɔ kanni ŋɔ bi shab daa nyɛla kadama Konashe man ka bi naan boono o bɔga o yɛn kana yiŋ na ŋun ni tooi yi silmiin tiŋa n kana yiŋ ha n zaŋ faiv tausin bee foo tausin n kana n ti gili n nyɛ bipuɣunsi n yɛli ni o yɛn zaŋbam zaŋ chɛŋ silmiin tiŋa bi laambi sani ka zaŋ ba zaŋ chɛŋ ka bi ti po pɔri n yɛli yɛltɔɣa din yɛn chɛ ka di wuhi ni o yɛn dila samli ŋɔ n zaŋ ba zaŋ chɛŋ Dizuɣu ŋun ni mali ba chani ŋɔ maa, bihi maa zaɣ yino kam soli maa puuni, bɔɣu yɛn di, bɔɣu bi yɛn nyu, bɛ ni ku paai luɣilikam zaa ha. Ŋuni n-ku yɛn yɔbu liɣiri la hali ka bɛ ti ka a ti kpɛna Libya. Bɛ ni kpɛna Libya maa, o malila o communication, o connection nima bee ku sheena Libya maa. Luɣ shɛli bɛ ni yɛn kpuɣi ka lahi liɣiri maa, bihi maa dibu ni bɛ binshɛɣukam maa zaa o connection man maa n-niŋdi li. bɛ yi ti kpɛna Libya naagi, bɛ shɛba bɛ bi mi ni o ni kanna maa o kana ti paana.
Bɔga maa yi pee n-chami ka bɛ tumdi pagɔrisigu tuma. Bɛ ni niŋdi ba shɛm m-bala maa. Bɛ yɛn kamila ti paana ka option maa ka o lan ka o ni yɛn niŋ shɛm naɣila o ku bahi niŋ. Din yɛn yihiri bɛ liɣiri tiri o m-bala maa ka chɛ paɣibu tuma. Amaa Ghananim bɛn mali tumanima n-daa tumda ka bɛ shɛba beni mi O nyɛla Ghana nira paɣa ka kana nti be nimaani ka o yidana bee ŋun bi maŋ zaŋ o liɣiri na nti renti yili ka niŋdi shinkaafa n-kɔhira, shinkaafa piɛlli, jollof, waache, nimdi n-chimda. Halli Nigerianim gba zaa ni diri maa ka o niŋdi Nigeria. pepper soup, agushi ni jirinim bindirigu ebaa n zaŋna pahiri din yen che ka ti zaaha ka ti dari n din polo n dira sheb gba business m bala ka bini niŋdi lala business ŋɔ sheb gba hali ayi zaŋ silimiin tiŋa n tooi yaha o je bi sheb be nimaani o bi bori silimiin tiŋ chendi ka di nyela o ni kohiri bindira maa zuɣu ŋun bi tumdi pagori so o tuma. Ka bɛ shɛba biɛrimi, Madaannima, o bela Libya maa la hal ni ŋun ni jɛri bipuɣin ti niŋ taakuun. Taakuun maa, o yuuya n-wumda ka yi pa rɛnti yili. O ni rɛnti yili ŋɔ maa, saamba bɛn yi Danzɛt zuɣu polo kara ŋɔ maa ka o mali duu ka yirim bipuɣinsi ŋɔ maa ka yi beni. Yim beni ŋɔ maa. Di yi ti niŋ ka dabba, di zuɣu ka bɛ yaa ni mam nua. Mam nua maa n-nyɛ ba, kaman doo ŋun beni nimaani maa, di ka paɣisira laɣibu ka a yi ti nya bikpɛo zaŋ o zaŋ kuli, naɣila a chaŋla Connection House. Bipuɣimbihi shɛba bɛn kana maa, a gba yɛn chaŋmi nti saliti bɛ viɛliviɛlimi nyaŋ taba. A yi ku bɔri ni a chaŋ ti kpe nimaani n-niŋ kpakpakpakpakpa ka yo ka chana, a di shihi ma, a bɛn ŋmahim m biɛha, di kiisi ma, lala binyɛra ti yɛn kahigi li mi nimaani maa ka yi niŋ ya binshɛɣukam zaa ka o chani o chandi, ka a yiɣisi chani a chandi. Ka naan chɛ. N nya m ma la a duu, ka bɔri ni ka dama a kpuɣ o ka o kana nti be a sani ka o ni ti kpe. Ka di mali ka so beni ŋun bɔg a maa ni nyɛla bia maa, ka bia maa viɛl pam. Bia maa wan kana ka doo maa ti bɔri ni o tum tuun shɛli maa? Aa! Wari bi bɔri ni o tum lala tuma maa, amaa di gar o mi. a ni tooi nya ka bɔmbihi ŋɔ ka o zaŋ o liɣiri n-yɛli Bɔgaba, liɣiri samli ala ka a niŋ n-zaŋ zaŋ zaŋ kana? Ka o yɛli ni di sam shɛli from Nigeria la hali ti zaŋ zaŋ kana maybe di nyɛla one thousand euro, thousand dollars bee two thousand dollars bee five thousand dollars bee ten thousand dollars ka o ŋmaai samli zaŋ zaŋ ti a. Ka mɔmbihi maa ni ŋmɛri maliganim maa bɛ ŋmɛri liɣiri pam. o ni tooi yo laɣa laɣari maa n zaŋ ti yili maa lana tuma maa lana ŋun zaŋ o maana bobga maa ka deei bia maa ka bia maa yi pa ʒɛ o sani ka di ŋmanila o ma n nyɛ o bee o paɣa n nyɛ o di puuni shaba bi zaŋba n dɔɣi bihi ka bi puuni shaba biɛni mi ka di ku nyɛ ti musulin nima ni ŋɔ yaa nima so biɛni bia maa bi zaŋ o zaŋ kana ŋun bi doo o mii ni kana maa ŋun bi bori ni o tum tuma maa ka ti ma bihi shaba ti ŋɔ yaa nim shaba ti musuli nim shaba ti gana nin shaba ka ŋun kpabi bia maa ka o mini ba ka o mini o biɛni ka bi shaba biɛni mii wan kana ti paana ka tuun shɛli ka yi pa tumdili ŋɔ maa ka o yurilim nyɛli ka o tumdili o di bi bori ni o tumdili laa nim maa puuni ka a yɛn nya ka ti ma bihi ka bɛ kpuɣi ba shɛba ni ka tari n-zaŋ ba zaŋ dɔɣi biɛhi atata, biɛhi anahinahi. Di puuni bɛ shɛba bi niŋla tuubanima n-nyɛ musulinima. Di zuɣu saha shɛli beni mi a yɛn jeeji so, miri ka a zaŋ ninvuɣ yino hali biɛɣu n-jeeji sokam. Ti ku yuri ka je Nigeria nima bi shɛb beni bi niŋ good ka bi zaa ha ti Ghana nim gba zaa lala ti lab mi zaŋ chaŋ di yɛtɔɣa din puuni bihi ŋɔ dab shee bɔn bihi ŋɔ so daa mini da so ka di niŋ nangban kpeeni bemi wula zuɣu ni tooi nyɛ bipuɣinbil so ka bia maa ni viɛli shɛm maa kaman nia nyɛla ŋun kaman di bɔra, n-ti yɛn chaŋ ka di nyɛla ka dama fu shɛm mi gba daŋ ma nti kpuɣi lala bia maa ka di zabiri ma. A nyɛ bo? A yɛn nyami ka di kana n-ti nyɛ naŋgban kpeeni ka nyɛ nir bɔri ni o di lɛb a kɔŋko maa ka a di niŋ binshɛɣukam zaaha. Ka kɔnashim mahinim maa bɛ puuni shɛba ni Girisi ŋɔ bi nyɛ silimiintiŋa n-kana Furihi domin wan kana Libia maa. n-ti beni ka o yanim maa ni be hal shɛli ŋɔ maa, Nigerianim je tuma, ka ŋun bipuɣimbila maa bi bɔri lala, o yɛn zaŋla o maŋ chaŋ ti tabili Ghananima. Ka kɔnashin maannim ŋɔ shɛba beni, bɛ ni nya kɔnashin maannim ŋɔ, bɛn puu shiri niriba ka bɛ yiri kom maa zuɣu kanna maa, ti booni bɛ zaaha kɔnashin maannima. Bɛ ni mali kom maa zuɣu link. Di mali bɛn mali dɛnzɛ di zuɣu link ka chɛ bɛn mali kom zuɣu link hee di zuɣu ka naan chɛ connection maa shɛŋa bɛ ni connectirila niriba zaŋ ni timdi n-tiri ba tuma ni maa di zaaha nyɛla connection. Di zuɣu nimaani maa a yi nya mi nyini bipuɣimbila ŋɔ maa a yi kana ka Naawuni yuya bɛ chɛ o nyini na mali zaa pam a ni viɛli pam a ni tooi nya bɛ ba mi ka n labiri yɛltɔɣa shɛli na. Nigeria shɛba bɛn zaŋdi ma zaŋdi kanna ŋɔ maa shɛba benimi ka di nyɛla Kwanashim maani ŋɔ maa bihi maa bɛ nam mature ka o daŋ yɛli ba n ŋɔ n ŋɔ n ŋɔ tuma ka ti yɛn chaŋ ka yi chaŋ ti tum a yɛn nyami ka bɛ shɛba pun niŋ bɛ mini maŋ protection din yɛn che kaman yuma ayi bee yuma ata o bɛ yɛn niŋ puu a. ka chana, di gba zaa di beni, din ka n labina baagi na nti zaŋ zaŋ pahi. A yi kana ti pahi na nimaani ka di nyɛla bia kpe o nya, Naawuni ni chɛmi ka nyin mali zaa, zaa maa ku benimi. A yi nyami ka kɔnashin maa nim maa shɛba beni bɛ niŋ bihi pirigili zamba pam, o ku yɛn nyɛla kɔnashin shɛli beni ka di ku niŋ jɛni n-ku viɛla, ka bia maa wan nam mali o dooni maa zuɣu o bi bɔri ni o chaŋ, o bi yɛn puush o. A ti yɛn nyami ka ha ka shɛli mi beni n ni puush a, amaa nyaɣilim mi na ti niŋdi anfaani la hali ka n ti puush a. Laa nam pirigili beni ka o ku nyeli furi pumpɔŋɔ ka Konashim maani maa ka o mini o ku beni be laa hali ka o ti puui so. Shɛb niŋ saha ka shɛb niŋ yoli tɛm domin shɛb beni bi puui so lala ka o kana nti be silimiintiŋ maa ka lɛhi hali o mini Konashim maa ni daa beni ka Konashim maani maa mali o doo na ka o nyari lɔɣu shɛli o ya polo. Bi shɛb niŋ saha gba ka ku be Libya maa ka di nyɛla Konashim maani maa ku mali o mi. n gɔnda o ni bɔri shɛm n-kuri o bukaata bia maa ni kuli bɔrila thousand euro two thousand ka o saini n-zaŋ ti bia maa laamba Nigeria ha ka bia maa zaŋ ku o bukaata dinni maa zaa ha pumpɔŋɔ ka a ti kpɛna silimiintiŋa o pun ka guidelines o silimiin tiŋa o paai zuŋɔ yuma anu o ka binshɛɣu amaa o ni daa be Libya o daa tooi yuusi o kɔna shɛm maa n-liɣiri laa hal m-me yili gba n-niŋ arzichi kara amaa o ni be silimiin tiŋ ŋɔ hal la ni zuŋɔ o ni na kuli tooi niŋ laa bini maa ka chɛ o ni daa nyari la shɛli maa ka liɣi bihi n-nyɛ li di zuɣu a yi kana ti lihi daliri shɛŋa din tahili ka ti mabiligu pirigili ka bɛ daa bi bɔra ni ka dama bɛ nya Musulinima bee tiŋŋɔyaanima Dagbamba ka bɛ niŋdi wula ka bɛ kanna leei bia m-bala maa because of zina shɛli ni bɛ ni gondi bihi shɛli shɛm maa nimaani maa zuɣu lala daliri nima ŋɔ maa mi ka bɛ daa tahiri ŋɔ maa ka shɛli n-lahi pahi di zuɣu. Din tam maa, bere a lihiri ma wahala ni fitina di be soli maa zuɣu pam at that time maa. Amaa chɛ a ni yɛli yɛtɔɣa shɛli zuŋɔ ŋɔ, yi ni ni nya opportunity shɛŋa ŋɔ maa, tirin tam maa, tiram ya lala opportunity pɔi ka a daa yɛn yɛli ni a yɛn niŋla call eh, ka a mini so yɛn di fiila, a ni yɛn di wahala shɛli la halli. n ti naan niŋ kool maa bee ka a mini so di fiila maa, ka wahala bihi n daa nyɛ li. Amaa zunzuŋɔ ŋɔ, di niŋ kahigiri ya lala binyɛhiri maa zaa ha. M mabia, n tizɔpaɣa, n ni yɛn yɛla shɛli, never lose hope. No matter how it is, a gba face ya o. Libya ka nama n nyɛ viɛ shɛŋa din daa yira hali ni zuŋɔ ka nyɛ man maŋ yi kpuɣi foon n chaŋ yuutupu zuɣu n ti nyɛ nyɛvili shɛŋa din yirina maa niriba ni doli kom maa zuɣu ka kpira di yɛn niŋami ayi o yɛn nyɛvili pɔhili bini m-bala maa amaa m bɔhigu maa nyɛmi biɛɣu yi neegi a ni tooi kuli nya ka so ka o dɔni ka bi yiɣisi a ni tooi nya ka loorinima ka bi yiɣisi n-chana a ni kara a ni yɛn nya asidɛnti shɛŋa di daa kuli tooi kali li kum saha shɛlikam di benimi mabiligu dɔɣirikpɛmanima kpaasanima yi ban mali li be Libia ni ti mini ya din daa be ti yɛn nya salo ka bi gbaŋ ni wahala din ka na m-bu la ni ka n zaŋ chana Libya n-zaŋ zaŋ chana Italy n-daam ti camp maa bɔɣisimi ka bɛ gbahi shɛba n-zaŋ chaŋ ti niŋ prison ka shɛba guui n-lu n-lu bɛ bi bɔri ni bɛ gbahi ba ka mani ka n survive di one week time ka n lan labi camp puuni girigirigirigirigirigirigir ka n sɔvaivi ka kamp maa lan bɔhisi buyi m-bala din pahiri ata yaha girigirigirigirigirigir ka n lan sɔvaivi n ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa n-yɛli mi ka mali shɛhiranim ban wuhi chɛri ma din pahiri anahi ni ka n yiɣisi n-chaŋ Zuwaara Zuara, Dindali maa, di daa ŋmanila gom. Asiba shɛŋa mini mabiligu maa zaaha m-bala ka ti ku di fiila ka bi nya ma. Dindali neei biɛɣu ka bi shɛba wumdi m-bela Italy. N daa kipimi n-daa bi lose hope. Amaa niriba pam daa yɛri ma, A yi chɛliya di ku nani, saha maa lan kari. Ka n daa yɛli ba, Ʒiɛya di nyɛla kum, wari di gba zaa nyɛla kum. N yi chaŋ ka kpi, yi ban kpalim maa yi n saai. M mi yi chaŋ ka ti niŋ nasara, yi ban kpalim maa ni wuhiya soli maa. Alhamdulillahi, hal da ni zuŋɔ di suyi maa ka ti kpuɣi n wuhiri ya ŋɔ maa, di zuɣu miri ka a be binshɛɣu puuni bee ka so words, so yɛtɔɣa ka di gbaɣiri a tɔbu. Niriba pam beni mi ka o yɛli, Oi bro, n wum a video maa naanzuɣu, m ma birigu maa mi ni call yɛli ma n call ya n yikpɛrilaninim Libya bɛ ni yɛli ma shɛm maa ni biɛhigu maa ni di kuli lahi viɛla ni naanzu. libya ni daa bɛ shɛm maa ka lala n nyɛli silmiin tiŋ ni daa bɛ shɛli ka lala n nyɛli gana ni daa bɛ shɛm ka lala n nyɛli luɣuli kam ni daa bɛ shɛm ka lala n nyɛli niraba bɛ silmiin tiŋ gba ka di nyɛla ka nima o tuma na saɣammi ka o na bori tuma faan nim ya awee n daa yɛla din nahi shɛli yee a ni tooi mali tuun baŋsim shɛli nyin ni tooi kpɛna silmiin tiŋa a ni ti niŋ saha shɛli ka so biɛni zuŋɔ yuun pia ka ku tooi niŋ laa bini maa silimiin tiŋ maa nyɛmi what you can do di pala tuma maa n karima oo ti daa mini bɛ libya ka tuma kana tuma ni kana maa ŋun ni tooi tumli yi ban ni tooi tumli n ni tooi chaŋ yi ban kuli tooi tumli maa yɛn ʒimi lala n nyɛli ti ni bɛ silimiin tiŋ ŋɔ a kuli bɛni bɛni n ti nyɛ ka so share binshɛɣu ni job opportunity in Canada, job opportunity n bila bila ka a di yi applyira ka a di ma sa a ni taa maŋ yɛlli ka lala ka bi applyiri maa ka nyini ka bi yɛra n yi be Iceland bee n be UK bee n be Canada ka so share nimaani binyahiri ka nyin nyɛ ŋun be Ghana ka bɛ na a apply maa go back to my YouTube and watch those video a yi nyɛ lala bini nyin ka di yɛra bee ka nyini so dini tu naa doli so dini tu naa bi doli. Imagine naa yi be silimiin tiŋ ŋɔ ka di nyɛla so poosila binshɛɣu ka yɛli ni kadama ni Ghana tɔna tɔŋ binyɛhiri ka nyi nyɛ Ghanaian shɛli zaŋ bahi page puuni yi ban be Ghana ni maa ni yi nyɛli yini ka di yɛn ku bukaata din zaŋ ti amaa ma ŋun be eh, eh, silimiin tiŋa. Di ku tooi niŋ ma anfaani. Di zuɣu ti mali bihi pirigili yi misik nima ni binshɛɣu din diin ya ka di nyɛla yi bɛ yi ku nya app kam ka bi yɛri job ka di dii nyɛla bi zaŋla baŋ bahina nyini di zaŋ niŋ chaŋ ni a yan apply mi ka lala ka bi apply yiri maa. lala yɛtɔɣili maa di yɛrimi zaŋdi tiri ninvuɣ shɛba bɛn be lala tiŋ maa ni. So from today going din lee niŋ ka di nyɛ a nyɛla message, email ka di ku pa facebook zuɣu bɛ share yɛli mi ni job to apply in Canada to apply in Australia to apply bɔmbɔ ka a yɛtɔɣa nyɛ li zom yim ka chɛ li ka a yɛtɔɣa nyɛ li eeh ka a. yɛtɔɣa n-nyɛ li. A yɛtɔɣa nya bɛ a ni yɛli ka bɛ yɛl li furi shɛm maa. A mi process shɛli a ni yɛn doli la hal nti naagi o ni yɛl li maa. O yɛla ka yɛla ka dama a plane ticket, a ni niŋ interview, a ni niŋ bɔmbɔ. So, lala binyɛhiri maa zaa a ku zaŋ a nuu kpɛri puuni n-daam n-yi n-ta. Bɛ ti yɛn yɛhimi na ka daa ni a yom liɣiri ni yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa. Nyɛ ŋun na mi n-face lala bini maa, nyɛ n-drop him a comment ka n yɛn nya.

ni Google li, YouTube, Here in Iceland, Africans, The Whole Africa ka di ti nyɛ mani m-be di puuni so lan kani ŋ-ŋɔ. Let me say thank you for you guys yin make ma proud ŋɔ maa, share and like and subscribe.